An der Gemeng Wuermer tëschent Ohn a Meechtem befënnt sech an der Réserve naturelle Pellembierg, Deel vum Natura 2000 Gebitt vu Meechtem, de Gëlle Bierg, wou d'Stëftung schonn zanter den achtzeger Joren am Besëtz vun eng Rei Flächen ass. Laang Zäit goufe seng gréisstendeels no Südost exponéiert Häng als Wéngerte genotzt. An de leschte Joerzéngte sinn des landwirtschaftlech Flächen awer ëmmer méi a Vergiessenheet geroden, wouduerch des Terrainen um Gëllebierg gréisstendeels zougewuess sinn. Mat Hëllef vum Projet Life Orchis konnt d'Fondatioun d'Naturschutzgebitt um a ronderëm de Gëllebierg weider vergréisseren, fir aus den iwwert déi lescht Joerzéngte brooch gefale Wéngertsterrassen nei Biotoper ze kreéieren. Besonnesch den Dréchewuess steet hei däitlech am Mëttelpunkt. Mir hunn hei am Ganzen 3,5 Hektar zesummenkrut, vun der Gréisst ähnlech wéi den Hangebierg, an dann macht et och Sinn en Habitat wéi den Dréchewues zu entwéckelen, well een dann och genuch Sputt huet fir verschidden Habitatselementer.
Duerch déi nei oppe Flächen suergt d'Fondatioun dofir, dat Planzen, déi duerch déi staark verbreeten Heckestrukturen bis elo keng Méiglechkeet haten sech ze entfalen, Nei opbléie kënnen. An hei zum Beispill eng Pflanz, wierklech relativ onscheinbar, dat ass e Farn, eng Natternzunge heescht se, kennen ech just vun enger Plaz, vun der Aarnescht, wou mer virun zwee Joer eng. eng eenzeg Planz gesinn hunn a mär hunn hei elo ganz fantastesch eng ganz Kolonie dovun an dat wäert ons déi nächst Joren immens spannend ginn. Am Kader vum Life Orchis hofft een zumools duerch déi verschidde Mesuren vun der Fondatioun eng ganz besonnesch Orchideenart an deenen nächste Joren hei erëmzefannen. Dat ass déi Affenorchis, déi mittlerweil als ausgestuerwen gëllt An dat wär natierlech eng kleng Sensatioun, wa mir déi géifen erëmfannen. Also mol ofgesi vun den Orchideeën, déi sech hei mat der Zäit wäerten aspillen, ass natierlech hei, wéi den Numm schonn seet, de Pälembierg, ass de Pälem vun enormer Bedeutung.

Obwuel vun de fréieren Wéngertsterrassen net méi vill ze gesinn ass, esou huet sech den eenzege verbliwwene Wënzer um Gëlle Bierg duerch déi haiteg besonnesch Lag vu sengem nach presente Wéngert fir e méi nohaltege Wäibau entscheet. Hei am Wéngert maachen ech elo e Versuch mat Pivien, dat heescht Piv, pilzwidderstandsfäeg Riebe stinn hei. An dat war ëmmer en Dram, deen ech nach wollt reusséieren a mengem Liewen. Fir Drauwen ze maachen oder Wäin ze maachen ouni Sprëtzmëttel ze gebrauchen. An duerfir ass dat hei interessant, och well hei dat läit voll an der Natur. Ech hu kee Problem mat Helikoptersprëtzen, Ofdrift oder esou. An duerfir ass déi Parzell hei fir mech interessant als Versuch. et esou ze maachen.
Och an Zukunft wëll een de Gëlle Bierg mat ënnerschiddleche Gestiounsaarbechte weider opwäerten, fir souwuel den historesche Patrimoine ewéi och d'Aartevillfalt vun dësem besonnesche Schutzgebitt weider ze fërderen. Partiell wäerten mir wahrscheinlech och dréchen Maueren erëm opriichten, um deen Liewensraum zu erhalen. An och hei ass de Planning

Saarschläif, Traumschläife. Touristen, déi kommen, meeschtens Lëtzebuerger, deelweis och däitsch Touristen, déi kommen express heihinner fir deen Wee ze goen.